Oi te khaw mawmi lupe teh eng chu maw mawi bal aaa eng nge kha aww kan nu khan lo lei rawh tih kha aww kan theih nghilh daih chu le aww te hepa hmel ang hi. E Hnathum aw. Kawng in an lo mi ka balh vek hi. Pakhiang kan tih palh lutuk. Chak deuh deuhin tlan thin chu ka vawzawk dawn cheu mawn le. Kan tih palh tih mawlh mawlh pawn a. Mawi bal, ngei tih i rawn kal dawn lo mi? Una pawi te, ka chhuak thei lo lawm, ka pa dam lo a. A ni maw? Mawi bal, i pa chu nge a ni, nge an? Baap re! Muang ten chawl ang che Pathian. Truck hi khalh thiam tak tak em. Thiam e. Experience i nei tawh em. Kum hni kum thum vel a ni ang. Mobile a nih chuan tlan hma deuh teh ka ke hi na tawh lutuk. I in ring em? Very good very good i thiam tawh lutuk e awite tunah chuan i hma tu pawh lo ding se awlsam takin i tukdawl thei tawh ang unau pawi te vela leh thiante min khawih rawn mi lo pui teh boss mawi bal tunah chuan ka thiam thil lan chhuah tir hun antawin ka hria i tuarna hi thlawn lovang zirtirna pe turin va kal ila tun tum chu ka dim hauh lo ang tumah. Moi balu nau pa engei tia inkawm a het a kawm thei lo kal rawh kal rawh kal rawh kal rawh. Mawi balh unaupa saw police pahnih nun veng tlat maw le, eng nge chhan niang le? Kan va fiah chhin ange. Mawi balh unaupa, thil hrilh tur che ka nei. Het, a theih loh, theih loh, a theih loh. Mawi balh unaupa, hnai tling thar a mi, ngatinge police pahnih hian engtik lai pawh an veng reng che a. Loan ka pukna ten ka tlan bo an hlau a tian police min rawn ven tir char char a nih hi, a nuam phian asin. Helai velah hian thu suh ruk ruan tam. Sa la in van thu lo ber ka eng mah hi min ruk sak chuang lo vang. Mobile. I thil ruk sak i du mi.

Apu, Apu! Enge mawi bal? Lela Apu, tah hian i hming sign a ngai a. Zirtirtu in rawn sign tir rawh a ti a. Awle awle. Enge ni reng reng a? Head, rawn la nghal rawh, tunah chuan ka thuhnuaia i awm tawh. Tho teh! Tunah chuan he inah hian thu neihna i nei tawh lo, kal vang vang rawh. Mawi bal hmel che pa le, i pen a kal thei hlein em. A pa, eng nge? I phone ka lo hmang, ka phal lo kal rawh. Lehkha zir nan ka mamawh lawm. A nih leh kha. Dance. Ka lo lam sak ang che chu. Ka pawisa hi tunge puk duh le? Mawi bal u naupa, i pawisa chu ka lo puk ang e. Thianga, pawisa chu pe rawh le. Thla hnih hnua chu min rul ngei ngei tur ni ang aw. Kal tawh ru. Pawisa puk duh dang in lawm em? He pawisa hian maw vawk kan vulh dawn nia. An rawn hman cho nge dah tha vat ro. Manager pawh lo thleng tawh kal vat ang u. Sir, pawisa min lo check sak teh a. Lo nghak lawk ru aw. Awle sir, awle sir. Ka lo ti fel nghal ang. Sir, i hman tep em? Thil eia hun chawhnu lamah a ni mai. Sir, sir, sir, milo pui lawk teh u ka kena lutuk hei ka ding thei tawh lo, ka kena lutuk. Engtin nge na ta mawi bal? Ka hre bik lo sir. Mobile engtin mah awm loh hi tha vek nia sir in hmeta a dam vek maw le ka lawm lutuk e. Ka pa, roti leh dal milo pek belte ka kham lo tlat. Aw le mawi bal. Ruko zara, sabar karo. Pakhat chi emaw, khai mai rawh. Ka pa i ei ve dawn lo mi? Ei lo mai ang, ka la puar lutuk a, ei rawh nangman. Ka pa i tih dan chu le, thil dang tui deuh ei tum a ni maw? Min bum ve siam mai nang hi. Roti leh dal ringawt hi kei peih bik hlein em, ka zui ru dawn che. Ka lo ka leh a pa. E, a pa chu ka rinang a ni miah lo. Thil tui deuh ei ka ring a nia, ka van khawngaih aw. Umm, ka roti leh dali ei tir ang. A pa, kha ka roti leh dali lo erawh, ka puar tawl tuk a. I ril a ṭam awm si lo erawh. Mawi bal bawih te, nangman ei zawk rawh, ka pum a nuam vak lo a. Roti leh dal ei hnam ka ni hleinem.